Näme barada keplesikden bolady? Maaş gazan ýoga. Ony bäri öwräýsene indi. Ýok, stol oturujyny. Nähili kitaplar bar? Belki seň kitaplaň öýdýär. Sora-da resmi. Reklamany awa gidýänik. Men gürläp saňa telegramdan uradaýyn.
Şo bäş sanak welaýatyň zadyny goýsa gowy-da, adamlar girip göni podpisats ederler. Wah juma diýip ber onda.

Bizem ýaşap ýörüs şo kärlerimiz, şo obrazlarymyz bilen. Öň sen başgadyň.
Hawa. Öň başgadyň Akmyrat. Başga häsiýetdi, öz alyp barşyň hem, gürleýişiň hem başgady. Soňky näçe wagt boldy, iki ýyl? Iki ýyl töwerekdir. Iki ýyl bolandyr. Eý, ony teatrda görmedik dä, ony diňe nemede görüp ýörensiň, şeýleräk. Sen maňa diňe bizi toýda görüp ýörensiň. Şo kameranyň arkasynda kameraçy bolup toýa barsaň, kameraçy bolmaly, gören ýere burnuňy sokup ýörmeli däl-de. Käbir oglanlar burun sokup ýörde. Bagşyň ýanyna barýar, diktoriň ýanyna barýar. Işiň bilen bolmaly-la, biz hem şo işimiz bilen barýas, gaýdýas. Onnoň Mama hat durýamyka?
Aý seň işiň mamaý toýda şo onda-munda aýlanyp ýörmeseň. Ýok.
Şu obrazyňy nirden tapdyň? Haýsy obraz?
Obraz kän-dä. Ýüzüňi üýtgedip, mimikaňy üýtgedip, sesiňi gyryp. Ýa bolmasa düýbünden başga häsiýetdäki obrazlar adam bolup ýörşüň. Aý, durmuşda ondan-mundan pylan ýerden eşideniň, göreniň, şony biz gowy edip ýerine ýetirip, halka hödürleýäs-dä, bir ýerden oýlanyp tapylanok, ondan-mundan eşitýäs, ýa bolmasa biri gürrüň berýär, ýa pylan ýerde görenimiz bar. Şony çeperleşýär, çeperleşdirýär soňundan. Şoň bilen döräp. Aslysy durmuşda-da şonuň ýaly mimikaly adamlar bar. Bar. Şolar maňa öýkelme diýip düşünäýdim. Gowumy?
Näme o?
Şol alyp barşyň.
Aý, adamlary gowa görýändiň, gowulygydyr-laý. Gowy görýämi ýa güýmenýäňmi? Güýmenýän bolmagam ahmal, bilemok ondan. Halk gören nä gowy görýänä diýýärler. Gowy görýäsä diýýärler ondan. Güýmenýänlerem bardyr, gowy görýänlerem bardyr. Köpçülikde ondan bilip bolmaz. Bolup ýörşüň nähili diýýänler. Bar.
Bar. Olaram bardyr. Ýüzümize aýdylaklar ýöne bardyr. Bolup ýörşüň ullakan adam bolup bolşuň nähili diýýärler. Kommentariýada iki-iki ara çykan bolýar. Efirde zatda çykýar-da ullakan. Döredilýän zadyň ýasamadygyna düşünmeýän bir obrazdygyna düşünmeýän adamlar diýýädä onam. Çynda tehowa edýän.
Hawa. Ondan köp kişem biziň artistdigimizi bilenok, aktýordygymyzy bilenok dalin. O tarapdanam diýýäler bular näme işläp bilerkäňeý diýip. Tiktogyň içinde-de her hili adamlar bar. Aktýor az tiktokda. Şeýle çeper höwesjeňler kän-de. Şodur öýdýärler, He, aktýor eken-ä, hawa, sen artist ekeniň-ä diýip ýörenler. Möjege ses berip ýöreňi bilenok diýen. Bilenok-da, şu möjek, doňuz, hemme zada ses berip, şeýle janynam oýnaýardyk gurjak teatrda. Iki müň ýedinji ýylda gatnaw guradyk-da gurjak teatra. Iki müň dördünji, iki müň üçüň aýaklaryna-da drama toparda işleýäs, Ruhubad, etrap Dowat. Ýigrimi ýyl. Opytam uly.
Ýigrimi ýyl sahnadadygymyzdan hiç kimiň habary ýok şol. Haý siz dagy teatrda da işlemeli diýýänlerem bar ýaly bilmeýänler de. Artist da siz dagy diýýänler. Hawa siz aktris eken teatrda işletmeli telewideniýä çykarmaly diýýärler. Görelde bolaýyn diýen maksat bilen bir zat düşürip gördüňizmi? Hawa kän zat düşürdik. Aslynda hemmesem görelde bolmak barada gidýär oýunlar ýöne ýüzleý seredilýär-de. Edilýän köp degişmeler şular ýalak bolmaly däl, şol öwünjeň bolsun ýa däli bolsun, tiktok kesellegen dälile. Şular ýalak bolmaly däldigi düşündirilýär welin, onuň aňyrsyna seredenokda adamlar, ýüzüni görýärdi onuň.

ýetirýäs-dä, köp zadymyzy ondan şo degişmeň üsti bilen ýetirjek bolsaňam, şeýle bolmaly däl, şolar ýalak öwünjeň bolmaly däl, ýa paň ýalak däli bolmaly däl, şo zatlar görkezilýär. Ýöne gönümel manyda düşünen zatlarymyzam bar. Nämedi şol? Ýokardan zat dökýär, oba, goňşular, goňşy, goňşyň kemçiligini görýär, ýa samsyk adam bar. Gönümel aýaly bilen oňşa gönümel manyly zat. Olaram bar. Şu wagtda hasam köpeltdik ony. Şu wagt has köpeltdik. Ýazylan ssenariýalar bar. Olary düşürdik. Bir iki sany şu wagt ýygrylady. O manyly zatlarymyz gynaçda. Olar gelişenak. Indi meni satirada görüp ýörensoň, serýozny gelişenok zat. Ýöne adamlar ýuwaş-ýuwaş öwrenişip gidýärler oňa-da. Agyr rol ýüzüň oturanok diýýärler. Öňki bolşuň ýaly boluber. Öňki ýalak zat düşürme. Ow aý saňa ýa. Ow görüp ýöne wi erbet adam bolsaň gaty nejis ekeniň diýip goýan. Baý.
Çagaň çagaly many bar ýa bäbekhanaň bosagasynda diýip bir wesgarak neme çykda. Käbesarýanka ýazyp berdi welin. Tiktok kesel diýdiň ýaňy. O birinji keselim bolnoý adam.
Tiktok keseli bilen hem tanalyp başladym. Hawa. Soň beýleki nemeler juma gygyrýan zatlaryň çykyp gitdi. Hawaý baý adam diýä, pan diýä. Kän obraz kän jumara ýaňy ýaňy. Pan ýöne tiktok keseli hem ýok aslynda. Osman görýän adam, serial görýän adam kän garaz. Şolar ýalrak bolmaýyň, şolar ýalrak bolmaýyň, bar şular ýalagam adamlar. Hawa, adamlaň özüni görkezýäs-dä, hapis adam bar, garaz, şol ýalak musor döküp ýörenler bar, ony görkezýäs. Indi näme boldy TikTok keseli? Ýa seň şu eden zatlaň gutulyp, normal lişeniýa alyp. Eý, gaty keselliler köpeldi welin, bizä oňaýdyk.
Sen ýüregiňe düşüberýär. Täzelik gidip oturmaly-da, şo bir zat bolsa-da adamlaryň ýüregine düşýär diýip, başgaça remelere geçdik. Ikinji sezon barmy? Näme? TikTok keseliň.
Aý bilmän. Ýa onuň üçin täze tiktokerler gerekmi? Ýok, tiktokerler Hudaýa şükür çykyp dur her hili tiktokerler. Näçe diýseň bar, asfaldyň üstünden poýez geçýän ýalak. Bar o zatlar ýöne. Özümiz biraz daşlaşdyk daraý bir üýtgeşmeş gideli şo bir at bilen gitmesin diýip neme etdikde. Baran ýene-de TikTok kesele garaşybermeliler. Aý haýyş edýäler onnoň haýyş etse-de zat tapmasak düşüräý ýazsa ho. Zat tapylmasa düşüräý ýazsa baýagy ikisini. Ýaňy oglanlaryň biri jaň edýär saňa. Juma diýsene juma diýýär. Jumady aýyr. Diňe bir adam jaň edenokda günde on adama jaň edýär juma diýip ber diýip elimi öçürip goýýan wagtlamam boldy. Onda maňa jaň etýärler. Maňa kyn ýer düşýär. Juma diýip ber diýip. Aý. Şu juma da gowy görüldi de. Olam bir taslama 81-iň içinde bolýan waka. Şu juma satyjyň tüýs başyndan geçip duran zat. Juma Ady Aýgyt diýendir many. Juma atlar bar. Hä, hawa. Aýtmaýda indi. Başda boldy. Başda boldy şol juma, başda kabul eden juma mukaddeslik juma güni barada-da neme etdiler hemem juma atdylar. Eý, ady çalşaýmaly boldy näme diýenler boldy. Indi öwrenişdiler. Indi pylan zat diýipdir, gaýtam öz atlaryny tutdurjak bolýanlar, Atageldi diýipdir. Jomuk haçan girdi?

Ýa bolmasa başga gerek-ýarak zatlaryňyz bar bolsa aýdyň, ýene üstüne goşaly. Hiç kim bize hiç zat ýazyp berenok. Degişme sahnalarynyň aslamnoý bölegi. Özüňden bir zat döremese, munça zat çykmaýar-da. Güne bäş-alty zat goýýan wagtymyzam bar her akkauntdan. Menden kän baýy çykarýan ýok diýseňem ýalançy dollugym däl-de. Şu zatlary internede goýup bilmeseňiz näme?
Internede goýup. Sen döredilmiş sen.
Diskada ýaýradar. Siz şuny döredijilik diýip kabul edýäňiz-de. Dogry ol. Bar, yhlas bar, azap bar, döredijilik bar. Ýöne şuny internede goýup bilmeseňiz näme?
Diskalarda ýaýradar.
Hudaýa şükür indi internet Ýaýrarly döwrümizde internet bolmadyk ýagdaýynda diýip soraýansyň. Edi bolmadyk ýagdaýynda öňler diskede görýärdik-de ömrümizde dizdi. Edil şolar ýaly. Ýok, men diýjek bolýanym, boldy, olam ýapyldy, bulam ýapyldy, döredijiligem indi adamlar içgin görenak borlaý. Gutaryldy-laý şuny diýeniň. pikir bolar. Şony aýdýanlar gaty kär, gowy görüp aýdýan emma erbetlikden göripligini bildirip göripligini bildirip diýenlerem bar. Dynjak bolup. Tanaýan adamlar diýýär mysal ine tik tok ýapylýar nesip bolsa aç ölýärler zat diýip içinden gyjyklap diýýär onam. Näme maksat?
Menem döwürimiz gowy indi olar ýaly zat ýok diýenleri. Aý maksady bilemok özleri bilýändir da. Pikir nokap. Içki pikir bolaýma. Çynyňy aýt diýen kalbata berip görmeli. Çynyny aýdar. Ýöne indi o zatlar bir köne zaman ýokda indi döwürimiz Hudaýa şükür gowy ýurdumyz gowy. Hemme zat öňe gidişlige tarap hemme zat näme onlaýyn internet ösýär. Hawa. Gidip otyr da döwür duranok bir ýerde öňler Bilýänsiň, bir aýda, hepdede bir zat çykar, şu wagt tüweleme, güne zat çykaryp otyr her kim. Ýaman tizleşýär. Hawa, telefona düşürýärler, göni montaž edip goýýarlar, oglanlar hem tüweleme. Öňki ýaly plan zat çykar, haçan çykar diýip garaşyp durma ýok. Güne çykyp otyr. Näçe obraz bar sende şu many aklanda? Kändir-ow obraz.
Baýagy. On töwerek bardyr.
On obrazyň içinde-de şol mimikalary ulanýaňda.
Aý, sesiň üýtgän bilen mimika üýtgän bolýar, eşigiň üýtgeýär onnoň.
Aslanlar otrisatel roly gowy görýär. Gowy göremak dan hem otrisatel rol hemme kişi oýnap bilenok. Adamlaň kellesinde çalt galýar. Ýo, çalt galýanam hiç onnoň. Häzir şuňa bereýin ýa gapdandakly islendik adama bereýin. Gowy bolup hemmesi oňarýa-da. Erbet bolup hiç aňsat hemme kişi başaranok. Oňa hakyky erbet ýüzüňi görüp bildim. Gowy görüp he, gowy bolup hemme kişi başarýa şo. Ýöne erbet bolýaň häzir kime pylan hili nejisiräk erbet bolýaň. Özüňi gowy diýseňem bolanok-da. Sögüp-sögüp hem şondan çykaryp bolanok. Ýöne owadan gowy bolýan welin bir mylaýym sözläp daş edýärler. Gowy bolman oňarýar hemmesi. Ýasama. Hawa, bir ýasap gowja bolman hemmesi oňarýar-da. Hakykatdan. Ne izdywat edýäň diýen ýerler barmy? Izdywat saňa. Oglanlaryň üstünde izdywat edýäň, näme beýdýäň muny? Ýok, olar ýaly zat ýok. Alyp gidibem.
Halypa beýdip bolmaz. Ýa ýazýan zatlaryňda şo-da indi. Gerek ýerine gygyrýan bulara aňsat-a gygyramak goýberiň gaharyň getirermi. Dawleniýasy galanda gygyraýmaly.
Näme zatlara ýene arma diýibiler? Aý, nesip bolsa Beki däde bir kino düşürip berjekdi, oňa arma diýmeli. Işlerini sagaman dynsa, şu owazymy azaltsa. Kewraly barada, Kewraly kiçi wagt bir kino düşer diýip, ula düşürdiler.
Ulla gitmeli, öýlenmeli indi. Şondan soň galdy öýdäne. Hawa.
Alty-ýedi ýyl geçdi, ýedi ýyl geçdi ondan bäri. Ýazylanja taýyn ssenariýalar bar, bir-iki sanylyk, onuň düşürmeli. Ýarym sagatlyk, ýigrimi minutlyk.

Gollajaklar kän ýöne özümde baka başga kişä gitmejek bolýar. Düşürip bereýin diýýänlerem bar. Meniň gyzym saňa diýýän gelnim sen düşün diýýän. Şo bolýar seňem şo aýdyp durşuň. Günde bäş alty sany düşürýän diýýän. Aý kän. Özüň düşürýäň, özüň montaž edýäňmi ýa professional derejedäki kameralary ulanýaňmy ýa diňe telefonda düşürip aşagyny bezäp bezäp. Ýok, göni telefonda düşürýän. Köpülenç Perhada aldyrýan. Ýa-da Ismaýyly aldyrýan. Ýa ilkimiz oýnasak, Perhadymyz zanit bolsa, satyjynyň özüne haýyşt edýäs, tut diýýän. Şeýdip ýörmüşler. Hawa, şeýleräk tut, dur diýýän, boldy. Soň özüm montaž edýän. Muňa-da ynanmak köp zada. Öňküler ýaly o kamera oçura durmak, boş wagtyňa sazlamak. Şoňa oçura durup sazlasaň, oraň düşülmeli zat galýar-da onnoň. Ya kompýutere zahwat ol gyl gidýär wagtyň kän alýar wagtyňy. Şo telefona düşürýäs montažynam telefonda edýäs iň soň telefonda görülýär. Biz telefon üçin işleýäsdä eger uly göwrümli uly zat üçin işlesek bizem how kamera ýadymyzda bar o zatlar ýanymyzdada bar ýadymyzdada bar o başarman duramzok arasynda şo ýaňky diýişiň ýaly manyly ol bul diýen Şony oklaýasda, aýda bir saparjyk zat şular ýaly zatlar oňarýanlygymyzy görkezmek üçin edýäs, dogrymy? Çagalaň göresi gelýärdi. Realnym. Göresi gelýänler, zatlar bardyr çagalar. Ýöne çagalarda seň oýnaýan keşpleriňi, seň mimikaňy görseň nädip pikir edersiň özüňe? Aý.
Ejiz adam ekeni.
Gowy pikir eder. Ýa neme-de, ýokanç-da. Salt geçip bilýän. Bir döwür ýadyňa düşýän köp kişiler Hoja Hojaýew arty, Hoja. Ýegen boldy, ýegen boldy. Ýok.
Şoňa öýkünip başlady. Gürlänlerinde-de, ýa bolmasa özlerini alyp baranlarynda-da, ýöränlerinde-de käbir hereketlerde-de şoňa öýkündiler. Hawa, hawa. Seňem neme obrazlaryňda azajyk şol häsiýet duýulýar welin ýöne şu häsiýetleriň çagalarda görseň, Aý gowy
bar o häsiýetli çagalaram görşeňde eý diýýänler juma diýip oturanma baý aga bolan bolýanlar bar olaram tapylýar aý menä gowy kabul edýän sag bol görýäler zat diýip. Hereket edýäler çagalar nejat juma diýip çagyryşsaň goýýarlar ogam. Tankytçylar bar. Birinji tankytçylaram kommentariýada belläp başlaýarlar. Tankytçylar men öňler tankytçy kän kommentariýada biz hemişe ulgamda kommentariýa jogap berip duramyz soň indi olar ýok. Ýöne eger ony başga kişi goýsa bizi Onda şol ýerde tankytçylar şo taýda tankyt edýärler. Özümize ýazanak. Özümize ýazyp bilenak wagt tankytçylar. Bu goýsa şuňa şo tankyt edýän şuňa ýazanak. Eger sen goýsaň şo ýerde ýazanak şuňa ýerde ýazanak. Özümize ýazanak. Onda Nagt. Iki ýüzlük bolýarmy? Sebäbi özünden ökderäk görýär. Özünden ökderäk gördi ýaly ondan gider. Jogabyny nagt berýär-de, onlaýn oturýar. Ýok, biz hemişe içinde bolamsoň, ondan çekinýärlermi, näme şu wagt bir ýa iki çykýandyr. Aňsat kommenta heýter ýok. Ýöne başga kişi goýsa, seredýäs welin, oň içinden tapylýar. Kän däl ýöne. Ýa olam kän-ä, iki-üç. Bir iş edýäň welin, Şu tankytçylar köpelýär, köpelýär, köpelýär, köpelýär. Eý bollaý, şuny etmäýinleý. Murad özi diýýär-ä, baran ýerinde äýnegimi çykarýandyryn diýip, äýnegini çykaryp goýup ber-dä indi, äýneksiz gürleýändirin diýip, çykarýandyryn diýip. Hawa. Şoň ýaly edýän ýeriňiz boldumy?
Aý, ýok. Bol indi, şuna adamdan jynlar düşdülaý.
Aý, nemäňe salýaň, baş, bir ýüregiň gyzdy, agam, diýýän, äý, o bir şeýle diýýän, ony, soň, äý, Jähennem bolsun daý gidiýowy gidýäs ýolumyzy dowam edelidaý boldy. Ýok munuň. Nämäni alyň nämäni almaň diýibiljek adamlara. Öz edýän işiňizden nämäni alyň şu zadam almaň. Ol diňe hawa ol diňe biziň Waýnlamyzda bardyr, gyzykmak üçin, degişmek üçin ýa bolmasa şony baýlaşdyrmak üçin bardyr. Şuny alyň, muny almaň. Gürleýän gürrüňlerimiz bar, degişmelerimiz bar. Şolar degişme-de, olary öz durmuşyňa sapak edinmeli däldir. Dagam ýaşlarymyza göýä nähili görelde bolýaňyz zat diýip ýazylýan, ýazýanlar tapylýar-da arasynda. Ýok, biz bir görelde bolmak üçin ony eden zat-da bu. Ýöne bir güýmenmek üçin, adamlaň wagtyny geçirmek üçin hemem öz kärimiz, hobbimiz bolansoň, şol edýän işimizden lezzet alýasda, ýogsam munça köp zat çykmaýada. Edýän işiňi ýigrenýän bolsaň, bu zarýal zatlar çykyp durmaýada, ýöne-ýöne bizem. Mehmet aga, bir wariant tanymallyk, ikinji wariant ýylgyrtmak.
Indi üçünji wariant edep-terbiýe-de bar şoň içinde. Aňam aýtdym-a, şolar ýaly bolmaly däl. Mysal üçin, öwünýärmi, pulum kän, a-a. Şolar ýaly öwünmeli däl. Baran ýeriňde köp.
Öwünjeň bolmaly däl. Hawa. Ýa başlygym nähili başlygym? Öz başlygyma degişli-dä, mysal oýnaýan obrazymdaky Köpüsi diýýär, işgärlerimiz başlyklara, başlygam özümiz ýaly adam diýýänler. Ýok, beýle bolmaly-da, şolar ýaly işde başlygyňam gowy görmeli, işgärleriňem sylamaly. Şeýle bolmaly däl, mysal üçin, TikTok keselli adam-da, toýda kän duşdy şol. Men toýdan görüp aldygam, ony Beki bilýändir, kamera ýetişen, pylan zat, Toyota bu ýagşy-da. Biz toýda kän gördük şeý tiktok keseli ýaly gürläp ýören adamlary. Bilýändir belki ola şolar ýaly bolmaly däl. Eger özlerini daşyndan sereden bolsa onda meni gör gör şo tiktok keseldäki adam şol toýda arka gerip ýören ýaş oglanlar.
Bäş ýylda nirede görýäňiz özüňizi?
Aý şu toýda diýme.
Haýsy häsiýet? Iki ýyl geçdi düşürip başlanyndan bäri. Iki ýyl geçdi köp dost tapyndyk köp adamlar bilen tanyşdyk nesip bolsa gidip ýuwaş ýuwaş ýollar gidip barýar öňe tarap. Iki ýyl öň iki ýyl iki ýyl mundan öň jumada ýokdy. Juma girip bilenokdyňda. Wah iki ýyldan öň hiç zat ýokdy. Näme adam bir iş edip görkezmese Men ony hiç kim saňa ýüz ýüz tutanok da. Näme de gurup aýdan. 2 ýylda şu wada çenli şu zatlar boldy-da, indi ýene 3 ýyl bar diýenler. Şuň üç-dört essesi göz öňüňe geläýmeli. Nesip bolsa enşalla agyr ýeji bolar. Enşalla gowy zatlar ýyl-ýyldan gowy zatlary ündejek bolýas. Gowy filmlere göz öňüne tutýas. Terbiýe esasy maksadym. Terbiýeçilikli zatlar kän. Manyly kinoň nähili bolmalydygyny görkezmek isleýäs. Aý gowy zatlar ýüregimizde bar nesip bolsa geçirmelä işiň u işde belli bolýada olam. Prosesiň dowamynda. Hawa tejribede belli bolar nesip bolsa. Arman ýadaman diňe öňe gitmeli. Nesip bolsa. Uly üstünlikler hem arzuw edýäs. Sag bol.
Beki däde Gedigin studiýa.
Hawa, ar
bar.